Хәерле кич, кадерле дуслар. Ассаламу алейкум, кадерле мусульман кардәшләр. Искечә башлыйм әле яңачама, яңача тукталып калуым бар. Искечә киттек. Менә безне язалар, безне сөйлиләр, безне тәнкыйтьлиләр, безне рәнҗетәләр, нәрсә дип? Менә сәхнәгә чыгалар да әллә нәрсәләр сөйләп йөриләр, билдән аста, билдән өстә, кендек тирәсе, фәлән, фәсмәтән, халыкның диләр зәвыгын бетереп йөриләр, диләр. Шуннан соң мин яҗит алып чыга башладым. Анда Татарстан яшьләре белән Акчарлак газетасы чагыштырмача 40 мең тираж белән чыга. Менә шунда Татарстан яшьләрендә язган, эт белән мәче иләнешкәннәр, ди. Эт белән мәшекләнешкәннәр, яшиләр, яшиләр, боларның балалары юк икән. Шуннан болар барганнар врачка. Менә доктор әфәнде, без эт белән мәче иләнештек, дүрт ел яшибез. Балабыз юк, хикмәт нәрсәдә икән? Врач боларны караган, караган, караган да, хикмәт ди сезнең берегез эт, берегез мәче булуда түгел, просто сез икегез дә малайлар бит дип әйтте ди. Анарысы анда инде реклама ташлап китәләр. Анда подъездда йөрерлек түгел инде. Без аннан чүплеккә ташлый, нигә шулхәтле. Шуның берсендә шүтки язган анда ни ди? Бер яшь кенә егет су керергә төшә. Ну, чагыштырмача алыйк инде бер 16 яшьләр булсын, су керергә төшә, су буенда беркемдә юк. Шуннан анадан тумаш чишенә дә сикерә суга, уйный, көлә, шаяра, йөзә дигәндәй, су кереп туйгачтан чыгарга итсә, тегенең киемнәре янында үзе кебек яшь кенә бер кыз утыра. Ай, Ходаем, нишләргә, нишләргә? Болай чыгып булмый, ни хорошо. Шуннан су төбеннән бер комнар арасына бер тас табып ала. Тас табып ала да менә бай каплана да чыга кыз янына. Исәнмесез, исәнмесез ди кыз. Сез монда нишләп утырасыз? Менә китап укып утырам ди. Ә нинди китап укыйсыз? Философия китабы укыйм ди. Хә, алай философия китабы укыгач сез минем нәрсә уйлаганымны да беләсездер әле ди егет әйтә. Беләм ди кыз әйтә. Әнә шулай уйлыйм ди. Сез инде бу тасның төбе бар дип уйлыйсыз ә инде. Мин инде болар әллә кайчан сөйләп бетердем дигән идем, оказывается, сөйләп бетермәгән бар икән әле. Ни, ана шпаргалка белән дә чыктым, шпаргалка. Нәрсәләр анда? Менә карыйбыз шпаргалканы. Шигырь сөйлим, шигырь сөйләргә кушмадылар. Җәелеп ятма диделәр, сәхнәгә чыгып диделәр. Әйе. Ну, җәелмәсә дә мин җәелгән кебек бит инде, әйме. Утырып торган эт хәтле яудә юк. Нишләтәсең инде, Ходай шулай биргән. Ну, ә, монда Рокоссовский дигән, Рокоссовский. Берәү Сталинга Керә. Рокоссовский бик чибәр бер маршал бит инде, улаймы? Йосиф Виссарионович ди, ни, ни, мына Рокоссовский гуляет бит ди. Как гуляет? Ну вот, ни, член политбюро, хатыннар белән шаяра фәлән фәсмәтән. Что будем делать, шу бынды бу кеше белән? Сталин трубкасын тутыра да, йөри, йөри, бер сигез мәртәбә йөри дә әйтеп куйды. Что будем делать, дигәч, Завидовать будем, дип әйтте, ди. Тагын грузин дигән. Ну, ялгызлык ул Әлбәттә, ялгызлыкны яны итә инде. Менә и авыр, фәлән, фәсмәтән ди. Ләкин ялгызлыкны яхшы вакыт бер дә күп. Ни, вакытлары да күп, чөнки иртән тору белән я булмаса тагын ни, хатының пинәләп җафаламый, беркем дә ни, ялгызлык күп менә. Ул ни инде, тансыкка яхшыдыр инде ялгызлык. Ялгызлык дигәннән менә бер грузинның хатыны үлә. Хатыны үлә, шуннан соң ни? Бу инде каберне яетып, ой, один остался, один остался, ой, один каберне тырный-тырный, один остался, один остался. Шуннан хәзер төшчеләр, ниләр, туганнар бар да тегендә агачларга барып югалгач, один остался, один остался, один остался, один остался.

Менә ди безнең ди ир-атның бит ди ни прописка диванда ди. Диванда ята икән мужик, диванда ята, хатыны тегендә идән юа. Шуңа мужик тора да хәзер, ал әле комбайныңны дип әйтте ди комбайн. Шуннан соң болар инде яшьрәк кешеләр булалар, күрәсең, йокларга ятканчтан, кара әле җаный, Комбайныңны минем якка бор әле, ди. Хатын әйтә, хәзер, ди. Синең бер буш башагың өчен комбайн кабызып тормыйм әле, ди. Менә мин оялам моны сөйләргә, оялам мин. Неудобно, понимаешь, вот, ничек кенә булмасын. Аннарысын монда тагы бер ро про әллә нинди газета чыга бер урыслар өчен чыга торган бер газета бар бездә теге шунда язган бүре ди килеп керә дуңгыз абзарына бүре менә бу как раз бу көннәргә туры килә инде бүре килеп керә дә дуңгыз абзарына бер утызлап дуңгыз угылга угылга хәзер былай ай ходаем беттек пропадем фәлән дигән бүре былай басканда Ассаламу алейкум! Бу дуңгызлар да слава богу, мөселман икән дип әйтте. Дуңгыз ашамый теге. Ярый бит. Бер яшь кенә кеше, юк, бер яшь кенә кыз Бер олы кеше белән танцевать итәләр. Танцевать итәләр, шундый рәхәт, иркен. Бу олы кеше инде. Бу яшь кыз сорый, сезгә ничә яшь? Ди, ничә яшь? Ну, бу мужик әйтә, ират, ирләрнең дә яшен әйтергә ояла торган вакыт җитә инде, ди. Бу, ни, ну, шулай да сезгә ничә яшь? Ну, җитмешләр, ди, балыгыз, ди. Бу кыз әйтә, ә мин сезгә бирмәс идем, ди. Ә, бу, бу мужик әйтә, миңа хәзер кирәкми дә инде.
Халык артисты Рәшит Шамхай.